Salam. C++ bilen kodlama derslerimizden ilkinjisine hoş geldiňiz. Bu günki wideoda C++ y, işletýän dil C++ programmasyny nirden we nähili kompýuteriňize ýüklenip alşyny hem-de birazajyk işlenişini gürrüň bermekçi. Ilkinji bilen C++ y, işletýän dil C++ programmasynyň nähili we nirden ýüklenişini görkezmekçi. Şu ýerden kompýuteriňizden, Google-dan ýa bolmasa-da özüňizde bar bolan brauzerde şu ýerde gözlenýän ýere basyp sourceforge nokta net saýtyna girýäs we şu ýerde sag gapdalda burçda search for software or solutions diýip bir ýer bar şu ýere öz gerekli programmamyzy ýazýas meselem bize dil c plus plus gerek we gözletýäs şu ýerde bize gerekli bolan dil c plus plus programmasyny çykardy

cancel etjek ýagny ýüklenişini durdurjak sebäbi meň kompýuterimde öňden D C plus plus programmasy bar şonuň üçin şu ýerde download edişini ýagny kompýuterime ýüklenip alnyşyny durdurdym. Elbetde siz soňuna çenli download edersiňiz soňra bolsa kompýuteriňize install edersiňiz ýagny kompýuter kompýuteriňize install edeňizde e, batgançak batgançak install eder we e, dilini saýlarsyňyz, ýagny DC++ da ulanjak dilini saýlarsyňyz we edersiňiz. E, ondan soňra e, shortcut şekilinde displeýiňizde, ýagny kompýuteriň öz ekranynda siziň DC++ programmasynyň ikony bolar, şo ikona girip, DC++ programmasynyň içine girip bilersiňiz. Ýagny, Meňkide şu ýerde, ýagny şu ýerik geçirdim men Basic Plus Plus programmasyny. Basic Plus Plus programmasynyň içine girýäs we ekranda şular ýaly bir zatlar emele geler. Indi biz şu ýerde täze sahypa açmaly. Täze sahypany açmamyzyň sebäbi biziň ýazjak kodlarymyzyň ählisini şol sahypanyň üstüne ýazýar. Täze sahypa açmak üçin şu Çep gapdalda burçda File diýip bir ýer bar. Şoňa basýas, New Project diýip bar. Source File şoňa basýas we biz kodlarymyzy ýazmak üçin täze bir sahypa açýas. Täze bir sahypa açmak üçin başga-da aňsat ýoly bar. O ýoly bolsa Ctrl N butonyna basýas klawiaturada we aňsatlyk bilen C++ programmasynyň täze sahypasyny açýarys. Adatça özüm Ctrl N ulanýan aňsat bolany üçin. Indi häzir size save et ýaňy bir programma ýaňy bir kodlama ýazanda soň ony save etmegi ýaňy kompýuteriňize ýüklemegi soňra compile etmegi ondan soňra bolsa run etmegi düşündirmek üçin. Ýagny her bir funksiýanyň näme many aňlatýanyny, her bir funksiýanyň näme beretýanyny hem görkezmek üçin. Meselem, bar compile näme, run näme diýip soraglar bar bolmagy mümkin aklymyzda, ýöne şu wagtça ony pikir etmäň. Häzir hersini ýeri gelende size düşündirmek üçin. Indi häzirki şu sahypa ýazjak kodumy hiç bir kelläňizi garyşdyrmaň. Sebäbi bu kod bu kodlamaň her bir sözüniň, ýagny her bir kodlamaň näme many aňlatýanyny indiki derslerimizde has açyk-aýdyň size düşündirmekçi. Şonuň üçin häzir diňe kodlama diýip biliň, ýagny C++ da bol C++ da bolup biljek iň aňsat kodlamany ýazmakçy häzir. Bu iň meşhur hem diýip bileris.

Salam jigim. Eee, üçer, no. Indi şu wagt C++ programmasynda bolup biljek iň aňsat kodlamany ýazdyk. Ýagny şu wagt içinde iň aňsat we iň meşhury diýip bilinýän kodlamany ýazdyk. Häzir bu kodlamany ýazamyzdan soň ilkinji etmeli zadymyz Şu kodlamany save etmeli, ýagny kompýuterimiziň öz içine ýerleşdirmeli. Kompýuterimiziň öz içine ýerleşdirmek üçin şu ýerde çep gapdalda burçda file diýip bir ýer bar. Şoňa basýas we şu taýda save diýip bar. Şu save basýas we faýlymyzyň adyny, ýagny şu save etjek programmamyzyň adyny näme diýip atlandyrmak, atlandyrjak bolsaň şu ýere ýazýas. Diýeli. Ilkinji dersimiz nokod cpp. Şeýle cpp ýazmagymyň sebäbi meniň programmamyň, ýagny C++ formatdadygyny aňlatmak üçin ýazýan. Muny ýazmanam bileris aslynda, çünki şu ýerden özüňe gerekli formaty hem saýlap bolýar. Meselem, C++, source file, zip file, bul C++, şu

Şaýt beretýäs. Kompile edenden soň kompile näme üçin etýäs? Şony düşündirmek üçin kompile edemizden soň biziň ýazan programma biziň ýazan kodlarymyzyň ýalňyşmy ýa-da dogrudygyny barlaýar. Ine şu taýda errors nol diýýär. Ýagny hiç hili ýalňyşlyk ýok diýýär programmada. Soňra barlandan soň biziň ýazan kodlamamyzy kompýuteriň düşünip biläýjek diline öwürýär. Ondan soň kompile edemizden soň F10 knopkasyna basyp şu programmamyzy, ýagny şu kodlamamyzy programma şekiline geçirýäs. Meselem F9 täzeden basýas. Görşüňiz ýaly şaýda errors nol diýip bar, hiç hili ýalňyşlyk ýok. Diýeli şaýda bir ýalňyşlyk ýalňyşlyk göreli. O ýalňyşlygy şu ýaýy pozaly meselem. Täzeden kompile etýäs F9 bilen. we şu ýerde biziň e, ýalňyşlygymyzyň nämedigini aýtýar we şu ýerde haýsy setirde, ýagny haýsy setirde ýalňyşlyk bar bolsa, şu setiriň aşagyndaky setiri gyzyl bilen örtýär. Şutaýyny. Meselem, täze neft okuwa basaly. Ine. Aslynda biziň ýalňyşlygymyz edil şu taýdady. Ýagny şu taýda şu ýalňyşlygymyz bardy. We şoň aşagyndaky setiri gyzyl bilen örtýär. Indi indi F9-a bassak hiç ýalňyşlyk görkezenok, sebäbi biz ýaňky aýran ýaýymyzy ýene-de aýramaly. Indi F9-a basýas ýene täzeden. Ýa şu ýerde görşüňiz ýaly error slow. F10-a basýas we programmamyzy, ýagny ýazylan kody programma şekilinde getirýär. Ýagny şu ýeri Salam Dünýä diýen ýeri, ýagny Salam Dünýä diýip ýazdyran ýerimizi şu ýere geçirýär. Gysgaça, ýagny save etmek, compile etmek we run etmek şulardan ybarat. Ýagny run etmek üçin F10 butonyna basýas, compile etmek üçin F9 butonyna basýas. Run diýmek, ýagny run diýmek ýene bir gezek aýdaýyn. E, programmamyzy kompile edemizden soň F10 bilen run etýäs. Run diýmek şol biziň ýazan kodlamamyzy programma şekilde geçirýär. Şu ýerde salam diýýär diýip ýazýar. Ýa bolmasa başgarak bir ýazalyň. Biziň ilkinji Video. Ops. Videomuz diýeli. Şu ýerde täzeden kompile etjek F9 arkaly. We F10 bilen endi run etjek we ýazan kodlamamyzy programma arkaly şu ýerden täze penjireden görüp bilýär. Ýa-da diýeli Täze ýene bir zat ýazaly. Ilkinji dersimizde hoş geldiňiz. Täzeden kompile etýär F9 arkaly. Sonra F10 arkaly ýazan kodumyzy programma şekiline geçirýär. Bu ýerde ýene aýtmak isleýän zadym, näme üçin şu ýerde hoş diýende si s bilen e h ulandym. Oň sebäbi meselem näme üçin ş ýa-da ü ýa-da ö harplary ulanamok? Oň sebäbi meselem şu programmany şu şekile getiremizde, ýagny kodlamany şu programma şekiline getiremizde täze penjirede çykjak ýazgyda şu ýerde ş harp, ö harp ýa ü harp, şuraýaly harplar çykmaýar. Ýagny başardygymyzdan iňlisçe alfabetdäki harplary ulanmaga çalşaly. Şoň üçin şu ýerde men SH ulandym, ýagny şu ýerde SH däl-de ş ulanan bolsadym, şu ýerde sorag belgijigi çykardy, şu ýagny ş harpa, ö harpa, ü harpa derek sorag belgijigi çykardy. Ýagny ol sorag belgijini çykmaz ýaly, ýagny ş harpy hem şu ýere geçirer ýaly edip bolýar, ýöne oň üçin hem käbir kodpamlar ýazmaly bolýar. Oň bilenem kän şuwagt gelýär, garsynman. Has dogrusy, ýagny iňlisçe karakterler, ýagny iňlisçe alfabetdäki harplar ulansaňyz has gowy bolar. Indi bu günki wideoda aýtjaklarym şulardan ybarat. Ýagny eger-de şu günki, ýagny şu wideo hakyndaky soraglaryňyz bar bolsa ýa-da düşündirişimde käbir problemalar bar bolsa aşakdaky, ýagny wideoň aşagyndaky teswirler bölüminde öz soraglaryňyzy ýa bolmasa-da ýagny käbir kemçilikler bar bolsa şo kemçilikleri aýdyp bilersiňiz, ýagny indiki wideolarda şo kemçilikleri düzetmek maksady bilen. Indiki aýtjak zadym şu Dev C++ programmasynyň ýagny öz kompýuteriňize ýükläp almak üçin linkini aşakdaky wideoň aşagynda açyklama kysmyna ýazaryn. Şu ýerden şo linke basyp C++ programmasyny öz kompýuteriňize ýükläp bilersiňiz. Indiki wideoda görüşýänçäk, sag boluň!